سکول پڑھدے ہاسے ابو دے ول ہک گڑدا خراب تھی گئے ول تاں گل ول رکھی کرنی پئے وینی اساں سکول توں پڑھائی چھوڑ ڈتی گھر دے حالات جرا نا ول تاک پتہ ول اج کل جرا دور چلدا پے نا اچھا این وجہ کر کے ول کھڑ گئے سیزن دی مقرر ہے جتی ریاں بکینا مکسی ہوتی دی اساں تھیں کہ کام

دشمناں ایویں رکھدے نا جیویں ہک ٻئے کوں دشمن ٹکین۔ اچھا۔ سکے چاچے تھی ڳئے نانکے تھی ڳئے۔ میݙے سکے چاچے ہن ݙاریکے ہن نانکے ہن کوہاڑیاں چا کے میݙے ابو دے بھیڄو بھاجپا دے۔ السلام علیکم دوستو کیا حال ہے طبیعت صحت ٹھیک ہے میں خالد بھٹی تساں ݙیکھدے پئے میݙا یوٹیوب چینل تے فیس بک پیج بھٹی ولاگ سیون ایٹ سکس دوستو اساں ہی ٹائم اپݨے باغ دے وچ موجود ہیں امبیں دے باغ دے وچ اڄ تہاݙے واسطے گھن تے ہک سٹوری اج دا بلاگ کوئی نی ہک سٹوری اے سٹوری کیندی اے ڈو بال تہاکوں پچھوں نظر آندے پئن اے ساڈے باغ دے وچ بیٹھے ہن سی رکھے انہاں کول معلومات گھننے ہیں انہاں کول پچھدے ہیں کہ یار تہاکوں کیا مجبوری اے ہی عمر دے تساں رکھے بن کے اتھاں کتھ واسطے آئے وے کیونکہ ساڈے باغ دے وچ اج تک رکھے آئے وی کوئی کینی کیونکہ ساڈے باغ دا الحمدللہ کدی نقصان وی کوئی نی تھیا اج تک کیونکہ ساڈا باغ جیڑھے وی وپاری نے گھدے اج تک اتھاں رکھا بلہایا وی کوئی نی۔ ساݙے باغ دے وچ ہی سال صرف پہلے پہلے آج تاں رکھے ٻیٹھے ہن۔ رکھے کون ہن؟ ݙو ٻال ہن جنہاں دی تقریبا چوݙاں توں پندرھاں سال یا سولھاں سال تقریبا عمر ہوسی تاں انہاں نال گپ شپ وی لیندے ہیں انہاں کول انٹرویو وی گھندے ہیں انہاں کوں کیا مجبوری ہے کیندی مجبوری ہے کیڑھی جگہ دے ہن ساری تفصیل دے نال انہاں کول پچھدے ہیں تے دوستو ساݙے نال راہسو تے جیڑھے جیڑھے دوستاں نے ساݙے چینل کوں سبسکرائب کائنی کیتا جلدی نال سبسکرائب کر گھنن اونیں کنیں بعد ول کریں دے پئے ہیں مزیدار ویڈیو شروع بلکہ سٹوری شروع

اچھا ایندا ناں سی محمد قربان تے ایندا ناں سی ہے محمد عرفان آپ پتہ کیا لکھ دے اچھا تو بھائی ہے سکے بھائی اچھا یار تہی عمر دے تا بال سکول پڑھ دین انجوائے کریں تو سا رکھے بان کے تھا خیر کی دی مجبوری تھا کو سکول پڑھ دے آتے ابو دے وال ایک گردہ خراب تھی گل تا گل وال رکھی کرنی پڑھ دے گھر دے حالات جیرھا نا ول تہاکوں پتہ ہے ول اج کل جیرھا دور چلدا پئے نا اچھا ایں وجہ کر کے ول کھڑ گئے جتا پڑھائی ماشاءاللہ بہوں اچھے چلدی پئی ہے اچھا کیڑے سکولے پڑھدے آوے سکول ملتان پڑھدا ہے بستی امبالا بستی امبالا نہیں گزارا گھر کیڑی جگہ ہے گھر پرمٹ دے

بھیجاں پہلی گال دا اے نا کوئی کم انہاں محنت تو بغیر تھیندا نی صحیح گال ہے اج محنت کریندے سوں اج چھوٹے ہیں اللہ خیر کرے کل وڈے تھی ویسوں محنت کریندے کریندے اللہ تعالی باہاں پکڑے سے ایک دی ترقی اچ آوے ہائے ہائے ہائے کیا بات ہے سارے اچھا۔ دل دی جڑی خواہش ہے اچھا تمنا ہے محنت کرے سو مثلا اپنا جا۔ ہنر وغیرہ سکھ سو یا ایویں مزدوریاں کرے سو ہنر ہی سکھ سوں اپنے نال غریب عوام اساں غریب عوام کوں ڈیکھ کے نی رہ سگدے مثلا اساں غریب ہیں اللہ خیر کرے بے غریب ہیں بھرا کوئی تکڑے وی ہیں مگر سارے سامنے کوئی بکھا بیٹھا ہوے تھاں اپنے اگوں روٹی چا تے بے بھرا کھوا سگدے اساں بکھ برداشت کر سگدے ہیں۔ اقبال آدھے اساں خود بکھے رہ سگدے ہیں برحال اساں کہیں کوں بے کوں چھوٹے بھرا کوں کہیں دوست احباب کوں یا کہیں وی غریب کوں بکھا ڈیکھ تے اساں نی رہ سگدے اپنی روٹی کہیں بے کوں ڈے ڈیسوں برحال اساں خود بکھے رہ ویسوں کیا بات ہے اللہ پاک تہاکوں کامیابی ڈیوے سئیں۔ تساں اے رسو تساں انہاں دے وڈے بھائی وے تہاڈی دل دی کیا خواہش ہے تہاڈی تمنا کیا ہے چھوٹے بھائی واسطے ساڈی دل دی ایہو خواہش ہے اساں ڈو بھرا کٹھے ودے اساں یاری ہے دوستی ہے اساں لنگدے ٹپدے لوگ ڈیکھ کے خوش تھیندے اے پوجے بھرا ہے دوست ہے جیویں میں خوش تھیاں جیویں تساں خوش تھیوے پوجدے بھرا ہے دوست اساں دے بھرا ہی ہیں دوست ہی ہیں۔ اور یقین کرو دوستو جس ٹائم میں اتھاں آیا نا میکوں ایہو پتہ ہی کہ یار رکھے آئے بیٹھن میں جس ٹائم اتھاں آیا جس ٹائم بالاں نال گپ شپ لگے میکوں بعد ءچ پتہ چلے کہ اساں ڈو بھائی ہیں۔ دل دی خواہش ایہا ہے مزدوریاں کریندے ودے ہیں جیرھا وڈے تھی اس ول کوئی ہنر سکھسوں اورا پرا موٹر سائیکلاں دا جا کوئی گارمنٹ دا ایہو کم سکھسوں ماء پیو کوں خوش رکھن بیاں کیا کر۔ تہاڈے سسٹر چوکھے ہن۔ ترے سارے بھیڑ میرا میں وڈے ہی وے تو ہی وے کنے تواڈے سر تے وزن ہی وڈے ہیں ہیں اللہ پاک کے تواڈے جڑے سر تے وزن ہیں اللہ پاک کے آسان فرماوے ساری دا یار دعا ہے اللہ پاک تواڈے مشکلات آسان فرماوے تسا اچھا کام کرنے تے پے اچھی محنت کرنے تے پے ماشاءاللہ اللہ سی تواڈے کام کار برکت پاوے سی تسا کام سیکھنے کام سیکھنے چھوٹا بھائی سارے دل دی جڑی آخری تمنا ہے چھوٹے بھائی کو پڑھاونے ہاں۔ قرآن دا حافظ بنا بھیا نے مرن دے بعد ماء پیو دے قبراں دے ونج تے خالی قرآن پاک ہی پاڑ گھنے۔ قرآن پاک پاڑ گھنے صحیح بہت اچھی گال۔ تساں ڈوہیں محنت کر کے نا تساں اوں بال کو پڑھاونے ٹھیک ہے نا تساں ڈوہیں محنت کرے سو کوئی کم سکھ سو کم جس ٹائم سکھ سو نا دوست ہی تہاڈا باہر کوئی بندا وے سی رشتہ دار ہی تہاڈے بن دے وے سن اے دسو کہ تہاڈا رشتہ داراں نال تہاڈا رویہ کیویں ہے ایں ٹائم۔ جیرے رشتہ دار نا مطلب

اپݨے والد صاحب دی وجہ کنیں تساں پڑھائی وی چھوڑ ݙتی ہے اچھا ہݨ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہن تے ہݨ رہندے گھر ہن او کم شم کوئی نی کریندے اچھا او زید تاں کریندن مگر بے کم اساں کریندے بے تارے نہ رہݨ چاہندے اچھا اساں کیا پتی تساں گھر بہو گھر بیٹھے رہسو سارے وقت او لکھ ہے اچھا مگر او زید کریندے بے تارے نال چلو کوئی وقت گزار کے اچھا لگ گسی اچھا اساں سارے دل دی تمنا ہے دعا ہے اللہ تعالی انہاں دی زندگی وڈی کرے آمین آمین تے دشمناں کو اللہ تعالی خوش رکھے سارے دی دعا ہے دشمناں دی صحیح گال ہے ہاں، دشمناں واسطے تساں خیر دی بھلائی دی دعا بیٹھے منگ دے بہت بڑی گال ہے بال ماشاءاللہ بہت سیانے ہیں بہت ہی محنتی بال ہیں اور اپنے والدین واسطے اپنے بھینی چھوٹے بھینی براویں واسطے صرف ہی تائے ودن اور انہاں دی بھلائی واسطے انہاں دی خوشحالی واسطے کہ یار ساڈے والدین خوش رہون، ساڈے چھوٹے بھیݨیں بھرا خوش رہون اور اللہ پاک انہاں کوں خوش رکھے۔ صرف قربانی ݙیندے ودن صرف اپݨے والدین واسطے اور اپݨے چھوٹے بھیݨیں بھراواں واسطے۔ ٻالاں دی سوچ چیک کرو کہ کتنا چھوٹے بھیݨیں بھراواں نال پیار کرن انہاں واسطے اے قربانی ݙیندے پن کہ اتھاں کل ہے تن تنہا رکھے بݨ کے صرف سولہاں ہزار روپیہ مہینے دی تنخواہ دے اتے اتھاں ساری رات سارے ݙینوار ایں باغ دے وچ گزریندے ہن۔ تے اللہ پاک توں دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں دی ساری مشکلات آسان فرماوے مزید دوستو تساں وی انہاں بالاں واسطے انہیں دے والدین واسطے اور انہیں دے چھوٹے بھینڑیں بھراواں واسطے خاص کر دعا منگسو اللہ پاک انہاں جتنا مشکلات ہیں ساریاں آسان فرماوے تے اللہ پاک انہاں کو خوش رکھے دل دی خواہش اللہ پاک جلدی جلدی پوری کرے اور جوانیاں مانن اور ماشاءاللہ کامیابی تے کامرانی اللہ پاک انہاں کو عنایت فرماوے تے دوستو اج دی ویڈیو تے اتھے ہی کریں پہ اینڈ امید ہے کہ تہاکوں ساڈی اج دی ویڈیو اچھی لگی ہوسی اگر تہاکوں ساڈی اج دی ویڈیو اچھی لگے ساڈے چینل کوں لازمن سبسکرائب کریسو بیل آئیکن آل تے لازمن پریس کریسو تاکہ ساڈی آون والی لمبی ویڈیو تہاکوں جلدی نال میسر تھیون انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو نال مصاب تک اللہ حافظ